Chi'n gwybod, dyma'i cyfrolau cyntaf nhw, chi'n sôn am Mân Esgyrn Siân Owen, Trydydd Peth Siân Melangell Dafydd, Llwybrau Haf Llewelyn, Banerog Hywel Griffiths. Chimod, mae 'na, mae 'na lot ohonyn nhw sy'n galonogol dros ben, yn dyw e, chi'n gwybod, mae'n dangos bod 'na fwrlwm, yym, yy, ac o ran barddoniaeth a nofelau, chi'n gwybod, gan y to ifanc yy. Felly mae'n... Yn yn hwb iddyn n'w hefyd yndy? Hmm. Fyn mlan. O ydi ydi a mae hefyd achos chi'mod ddim ar chware bach 'ych chi'n cyrraedd rhestyr hir... Nage. ...yy y llyfr y flwyddyn felly ma' n'w hefyd yn dang- ma' hefyd yn dangos bo' 'na waith o safon yn ca'l 'i gynyrchu gan y gan y to ifanc yndyfe? O's 'na gyfrole sa ti 'di dishgwl gweld sy sy ddim yn bresennol 'ma? O's ambell un yym m'gwd odd Owain yn sôn yn gynharach on'd odd e am y llyfrgell Fflur Dafydd yym dwi'n meddwl bod 'i'n un o nofele Yy o res i di bod yn y Gymraeg ers do ac wrth gwrs wedi ennill y gwobr Daniel Owen. Hefyd yym dala'r llanw John Gower yym sy yn gyfrol gynta iddo fe yn y Gymraeg a o'n i'n siomedig braidd achos dwi'n meddwl bod honno hefyd yn yn gyfrol dychmygus ffresh iawn chi'n gwbod. Yym a'r un arall falle y dŵr Lloyd Jones. Enillodd am i gyfrol Saesneg e rhyw dair mlynedd yn ôl, Mister Cassini, ond y dŵr oedd ei nofel Gymraeg gyntaf e, hefyd pwnc diddorol, pwnc yym amgylcheddol ag arddull gyfoethog iawn 'lly. Pam wyt ti'n meddwl bod e ddim yn... Wel am wn i mae'n dod lawr i chwaeth yndyw e? Mae'n debyg oeddwn i'n clywed Branwen neithiwr yn sôn ond oeddwn i rhyw fath o gyfaddawd ma' rhestr yn myn' i orffod bod dych chi'n gwbod Elunor chi wedi bod yn feirniad chi chi ddim yn cael dewis 'ych ffefrynne mae'n gorfod bod yn rhyw fath o yy o gyfaddawd yn y pen draw. Ydi. I chi yn magu Cymru. Ydw. John Davies fyn 'na a Marian Delyth. Ie. Cyfrol hardd. Ydi. Diddorol ond nid dim o ch'mo' fel arfer ma'r llyfre 'na yn ymwneud â'r llunien benna ond dio'm yn wir fan hyn nadi? Nadi ac a gweud y gwir mae'n ddewis eitha anarferol ar gyfer yy rhestr llyfr y flwyddyn achos fel arfer gweithie creadigol neu weithie swmpus hanesyddol, yy hunangofiannol ac yn y blaen. Mae'n mae'n mae yna uh, criteria eitha rheol, eitha tyn gan yr Academi yn hyn o beth, a ddim popeth sydd yn gymwys. Mae'n rhaid i gyfrol dyrchafu ansawdd ysgrifennu yn y maes os nad yw'n waith creadigol. Mm. Ond dyma beth ych chi'n cael yn y fan hyn, dwi'n teimlo, achos mae yn gyfrol gampus mewn sawl ffordd. Yn i gyd yn gwybod yn dyn ni am uh, ddawn John Davies fel hanesydd, ond Yn y fan yma, wrth gwrs, mae'r lluniau yma yn ategu i'r cyfan, y lluniau hyfryd yma gan Marian Delyth o Gymru, ond mae'r detholiad yma mor ddiddorol, yym, y cysyniad tu ôl i'r llyfr, alle lot o bobl wedi sgrifennu rhywbeth fel hyn, i ni 'di gweld lot o bethe fel hyn, falle am Gymru yn yr iaith Saesneg, ond nid am y Gymraeg, a mae'r prosiect sydd gan John Davies fan hyn, dwi'n teimlo, yn hynod, hynod o ddiddorol ac yn llwydd haeddu fod ar y rhestr, achos beth sydd yma mewn gwirionedd yw hanes cymdeithasol neu rhyw fath o lyfr taith gan dywysydd a gwybodus a ffraeth iawn. Um, a mae fe hefyd yn tynnu sylw at lot o bethau um, llefydd anarferol, chymod, i ni'n cael yn ogystal â um, Caernarfon ag uh, uh, chymod, y llefydd hardd mae sydd gyda ni, llefydd Sain Ffagan, uh, Casell Coch, yeah. rhai amlwg. Mae hefyd y Pentreifan, i chi'n cael Cwmbrân, y Bari, Blaenau Ffestiniog, Mynydd Paris, chi'n 'mod, Ynys Môn. Ma' am- a hynny achos bod John yn gweld ynddyn nhw bwysigrwydd falle 'dyn ni ddim yn gweld yn y llefydd yma gymaint. Ie, ma' pob lle a'i stori yn y bôn. Oes, wel ma' rhai o'r ffeithie, chi'n gwybod, ma' 'na ffaith hynod o ddiddorol am Bont Gysylltau sydd wrth gwrs yn yn safle treftadaeth y byd erbyn hyn, a John Davies wrth gwrs yn yn hanesydd cenedlaetholgar yndyw e, a 'yn ni'n gwybod am 'i safbwyntie fe am hane- ar hanes Cymru, ond ma' fe'n dweud, chi'n 'mod, yn ddifyr iawn, Sef e ddim am awydd Lerpwl am ein dŵr, sydd wrth gwrs wedi bod yn rhywbeth mor allweddol yn ein hanes ni fel cenedl, bydde pont cysylltde wedi cael ei dymchwel. Chi'n gwybod, mae'n drawiadol. A ma' fe'n sôn, Bryn Mawr, ym Mlaenegwent, yw'r dref uchaf ym Mhrydain. Wel, wel. Chi'n gwybod, byddwn i... O'n i'm yn gwybod 'ny. Na, achos wi'n dod yn yn weddol agos at yr ardal 'na, chi'n gwybod, o'n i'm yn gwybod 'ny. Felly, Ch'mod, ma' fe... Chi'n dod ar draws y pethe 'ma dro ar ôl tro drwy'r penawde, a fel o'n i'n gweud, wedi ca'l 'u sgrifennu hefyd. Ma' ma'r arddull yn... Hmm. ...yn fywiog iawn, chi'mod. Ma' ma' 'dy fe ryw... Ma' fe'n dechre sôn am Ferthyr Tudful gan ddweud yym o'n i 'di... Wi'n colli amynedd braidd wrth ddechre disgrifio Merthyr Tudful. Ch'mod, dyna sut ma'n dechre, achos er bod e'n dwli ar y lle, ma' fe'n teimlo bo' nw ddim wedi gwarchod eu treftadaeth nw.